sɛ kadeɛ ɔni ntoma nko a kada yɛgoro asafo hyɛ kwame na nka yɛgoro asafo na woni ahoɔden a wobɛda agoro bi antiata wode me yadeɛ me yadeɛ yi o w'ani bɛteɛ na kootwi amansa de waduru asamaado a onyame mpa mu na ɔbonsam famfira ɔba tampa mameɛ ɔdɛdɛ mameɛ ɔdɛdɛ anuanom ne adɔfo no yɛkyia wo bibiaa ɛwɔ nto tv station so Na yɛsrɛ ahobrɛaseɛ mu baabi biara a wowɔ, sɛ apieɛ, sɛ atɔeɛ, sɛ atifi ne anafoɔ, yɛsrɛ Nyankopɔn ahoɔden de kyea wo sesei a wote yɛn nka yi. Ahobrɛaseɛ mu no, baabi biara a wɔ biara no, wɛn w'aso, brɛ ho ase na tie e, nsɛmpa a wo nua yɛde ɛrema wo. Wote yɛn nka a, yɛkasa firi Obatampa Sarah Herbal Clinic and Spiritual Centre. Na dwumadie a yɛdie na Nyankopɔn adom yɛn ama yɛde bi rebɛboa wo ama woafi wo tebea foforɔ bi mu no, yɛsrɛ wo ahobrɛaseɛ, brɛ wo ho ase tie yɛn na yɛ wɔ nsɛmpa ne yiedie pa ne nkɔso pa de dom wɔ w'abrabɔ mu. Na ne tenten ne ne tiatia nyinaa ne sɛ ɛyɛ Ɔbatampa Sarah Herbal Clinic, y'asoɛeɛ no wɔ Kɔnɔngo, Pentecost Central asɔredan no akyi hɔ ara na yɛwɔ. Na ɛyɛ nhabanduro na yɛde nam. Baabi biara a wowɔ a wotie yɛn, wohwɛ yɛn seesei wɔ Ntoo TV soɔ no, sɛ ɛyɛ wo sisi na ɛyɛ wo ya, sɛ obi wɔ hɔ a ne yadeɛ rewɔ no soɔ yɛ ne kotodwe, obi wɔ hɔnom a ɔwɔ ti yareɛ, obi deɛ yɛ kooko yareɛ, deɛ ɔrepɛ awoɔ mpo a ɔnnya ba wɔ n'abrabɔ mu no, twe bɛn wɔ Batampa Serra Herbal Clinic wɔ Pentecost Central, Kɔnɔngo, asɔrdan no akyi hɔ ara na Ɔbatampa ne n'aboafoɔ wɔ. Me nua bɛrima a wokɔsie anim a na wabu ahweɛ, nsɛm akɛseɛ na wo yere sɔre anɔpa a ɔka kyerɛ wo, ahisɛm. Enti mesrɛ wo brasɛɛ mu, twe bɛn yɛn na ehu Nyankopɔn animuonyam ne ne kɛseyɛ. Yareɛ bi wɔ hɔ nso a ayɛ chronic, ɛba awoso akyɛ, ayɛ koankorɔ yadeɛ. Deɛ ɛyɛ sunsum mu yareɛ fa dan Doctor Owusu Ansah a meda Ɔbaatampa Sarah Herbal Clinic ano. Yareɛ a ɛya ama me ne wansɛ ne yadeɛ. Obi bɛnya wo nso a, me nua ne fi yadeɛ o, enti mesrɛ wo Twe bɛn yɛn, na wo bɛn a, wobɛhu sɛ Nyankopɔn ne tumi so kyɛn ade nyinaa. Mesrɛ wo bra, na ɔbatampa Sarah Herbal Clinic foɔ deɛ, yɛrema wo aduro no, ne yɛkyerɛ wo aduane a wobɛdie, ɛne aduane a ɛnsɛ sɛ wodie, na atumi atu wo yareɛ no ase. Me nua, mepakyɛw, sɛ obi resa yareɛ, na sɛ wantumi amma wo akwankyerɛ amfa amfa wɔ advice of diet ho a, ɛdeɛ ne wahaw, ayɛ sɛdeɛ ɔyafunu yɛ wo yanade prɛsta atare soɔ. Wonyɛɛ hwee. Esiane sɛ yareɛ biara wɔ ne symptom, yareɛ biara wɔ deɛ ɛpamo no firi nipadua no mu, obiara nso ne blood group nko. Mepakyɛ wo, ɛnyɛ sɛ wofitii prɛko pɛ no ara ne yɛhwɛ wo yareɛ maa me, wo a wohwɛ me wɔ Ntoo TV so seesei. Mesrɛ wo nya aboterɛ, sɛ wobɛn yɛn a, yɛwɔ machines akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ wɔ yɛn clinic hɔ a yɛbɛtumi de adetect yareɛ pɔtee a ɛreha wo, na machine korɔ no ara nso asan nso aboa yɛn ama yɛhu nnuane a ɛwɔ sɛ wodie ne deɛ ɛnsɛ sɛ wodie na atumi atu wo yareɛ no ase Na wo so ayɛ dɛn? Woatumi ayɛ pabere. Esiane sɛ yareɛ nti ama merenka m'asɛm ɛyɛ yareɛ. Me ho yɛ anka nso so, yareɛ. Ɛka ho nsɛm bebree. Enti mɛsrɛ wo ahobrɛaseɛ mu, baabi biara a woto w'ani hwɛ me seesei a wotie me wɔ Ntɔn TV soɔ no, mesrɛ wo, yɛwɔ Kɔnɔngo, Agogo kwan no so, Pentecost Church, Central hɔ no, asɔredan no akyi, ɛna Doctor Wusu Ansah ɛne Ɔbaa Ntampa Sarah Herbal Clinic aboafoɔ nyinaa wɔ. Bɛn yɛn, yɛyi wo atuu sɛ bra Na wo ntɔ, na wo butu a wode nnanse kɛseɛ ahyɛ Nyankopɔn animuonyam. Esiane sɛ yɛyɛ moto no na ɛyɛ Vinii Visii Vikiin, ɛyɛ ɔhene bi na ɛkaeɛ, ɛna Dɔkta Owusu Ansah Yafa nso so de kyerɛ wo sɛ bra na bɛhunu na di so. Sɛ wodi so a, mmara, ɛ, ɛ, ɛ, aduro no a woyɛ no, yɛkyerɛ wo n'akadeɛ ne deɛ ɛmpɛ wɔ wedeɛ no mu ne deɛ wopɛ wɔ wedeɛ no mu ne sɛ wodi so a, wo yam nyinaa bɛbom na woaka sɛ Vinii Visii Vikiin, I came, I saw, I conquered. Mepakyɛw wo sisi, wo kotodwe, wo to ase ntini twe, hyew, a wokyew ho baabi a enye ye, twe bɛn ɔbatampa Sarah Herbal Clinic, obi wɔ no a ne chest, obi wɔ no a n'akoma, ɔgye ne ho baabi a enye ye, breast cancer na ɛrehaw wɔ, throat cancer na ɛrehaw wɔ, stomach ulcer na ɛrehaw wɔ, mepakyɛw yadeɛ ɛya ama me ne wansɛ yɛ yadeɛ. Maame, wo retie me wɔ Ntoo TV so. Me pa kyɛ wo, sɛ wo to bo ase na sɛ wo wo pɛ sɛ wo hu yɛn ɛne yɛ ɛtie yɛn nsa ano nnwuma a Nyankopɔn de adom yɛn a ɛfiri Ɔbaatampa Sarah Herbal Clinic foɔ hɔ de a, ɛneɛ Kwasia da biaa, Kwasia da biaa yɛ wɔ Ntoo TV so. Baabi biara a wo pɛ yɛn no, me pa kyɛ wo, contact number no ɛyɛ 0245 45 77 five zero zero two four five forty five seventy seven five zero eti deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ baabi biara a wɔ biara asikyire yareɛ o mogya borosuo o na watu anamɔn abɛn ɔbatampa sɛla herbal clinic deɛ wɔyare stroke ɛda hɔ koraa vinin visin vikin i came i saw i conquered ɛda wase.